Gutt, ech begréissen Iech dann op eiser Pressekonferenz. Dës Kéier ass de Sujet net esou wäit gefaasst, eis Rentrées-Pressekonferenz maache mer enke nächst Joer, mee mer wollten, nächst Woch, mee mer wollten eis hei befaassen elo scho mat engem Sujet, deen an eisen Ae ganz wichteg an och esouguer aktuell ass, well haut ass nach eng parlamentaresch Ufro an zu deem Sujet beäntwert ginn, wéi et weider soll goe mam Nationalarchiv. Et stounge scho verschidden Artikelen an der Press, wou d'Lag beschriwwe gëtt, déi eng katastrophal Lag ass, aus der ganz einfacher Ursaach, well dee Projet vum Nationalarchiv elo schonn iwwert e Joerzéngt brooch läit. Et ass 2002 beschloss ginn, d'Nationalarchiv op deem neie Site op Belval unzesidelen. Et ass esouguer e Projet de loi deposéiert ginn 2004. De Statsrot huet séier dozou en Avis ofginn, an trotzdeem ass dat ganz einfach leie bliwwen, mam Resultat, dass. d'Archive vum Land verspreet sinn a Kelleren a Späicheren op verschiddene Standuerten, an datt et esouguer elo am August, wéi et fest gereent huet, zu enger Iwwerschwemmung komm ass an an engem provisoreschen Depot zu Bartreng wou e souguer d'Gefor bestanen huet, dass d'Réserve précieuse, déi do gelagert ass vum Archiv, dat heescht ganz wichteg an al Dokumenter, an deem Sall luchen, deen iwwerschwemmt ginn ass. A wann d'Iwwerschwemmung e bësse méi héich gaange wier oder wa se deen Dag virdrun déi Bicher um Buedem leie gelooss hätten, da wieren déi Bicher zerstéiert ginn. Gutt, ech hunn ugefaangen, andeem ech gesot hunn, datt déi Situatioun vun der, vum Nationalarchiv eng zimlech katastrophal ass, well elo iwwer e Joerzéngt laang näischt geschitt ass, mam Resultat, datt, Dass d'Archiv verspreet ass op verschidde Standuerten am Land, a Kelleren a Späicheren, an dass esouguer bal duerch eng Iwwerschwemmung grad d'Réserves précieuses zerstéiert gi wier elo am Summer, war en Artikel am Lëtzebuerger Land, ech mengen e läit och do an Ärem Dossier, dee mengen ech zimlech krass net nëmmen d'Situatioun beschreift, mee och d'Ursaachen dervu beschreift. Den Titel eleng seet scho genuch aus, Die Hunnen säten. An e mécht de Vergläich mat der Zerstéierung vun der Bibliothéik vu Louvain mat iwwer 300.000 Bicher am Éischte Weltkrich duerch preisesch Truppen an e seet, Muss net ëmmer Krich sinn, well 100 Joer duerno ass duerch déi Iwwerschwemmung ass bal datselwecht geschitt als Resultat wéi deemools. An am Artikel gëtt gesot, iwwerflächlech wier d'Ursaach vun deenen haarsträubenden Zoustänn wier, datt dat schonn esou laang schleeft. Iwwerens gëtt och dra gesot, datt och d'Nationalbibliothéik, déi jo awer an engem enke Zesummenhang steet mam Nationalarchiv, och schonn esouguer méi laang schleeft. Dat ass déi iwwerflächeg Ursaach, de Schlamassel vun deene verschiddene Regierungen. An e seet, d'méi déif Ursache wier am Fong geholl e Mépris vun der Politik a vun deene Parteien, déi an der Regierung waren an elo sinn, vis-à-vis vun der Kultur, vis-à-vis vun dat, wat dat duerstellt, och d'Gediechtnis vum Land a vun enger Gesellschaft duerstellt. An den Artikel seet, Hunn déi konservativ Kulturministerinnen nach der Konservéierung vun historescher Bausubstanz

déi hunn en. Dat heescht, e beschreift am Fong geholl eng Situatioun, wou d'Politik sech wéi Vandale behëlt vis-à-vis vu wichtege kulturelle Froen. An ech mengen, et kéint een esouguer do och e Vergläich maache mat der Afso vun der Ausstellung iwwert den Éischte Weltkrich, Dat mengen ech och en Deel vum Patrimoine gewiescht wier, deen do opgeschafft gi wier. Déi ass jo och einfach esou ouni vill Federlesens ass déi ass déi ofgeblose ginn. An dobäi wier et awer wichteg gewiescht, grad d'Grënn an och d'Ëmstänn vun deemools opzeschaffen, grad an eiser grad an eiser Zäit. Mär mengen also, datt un där ganzer Politik do zwou Regierunge schold sinn. Zum Beispill liest een an enger Äntwert vun der aktueller Ministesch op eng op eng parlamentaresch Fro, datt de Fong Belval iwwerhapt kee Kredit hat fir de Fong, fir d'Archiv op Belval ze bauen. Do waren iwwerhapt keng Suen do. An elo soll lech decidéiert ginn, wat domadder soll geschéien. Dat heescht, ech mengen, déi gréisste Verantwortung un deem Ganzen huet déi viregt Regierung, huet csv. Grad déi, déi elo déi Froe stellt an der Chamber, sou wéi wa si näischt dermat ze dinn hätten, csv ass virun allem Schold dorunner, déi ëmmer d'Kulturministere gestallt huet, an ech fäerten, datt déi nei Regierung a besonnesch déi nei Kulturministesch monter weiderfiert, si schreift zwar an enger Fro, déi, an enger Äntwert op eng Fro, déi haut ukomm ass, Si wier sech der Gravitéit vun der Situatiou bewosst, mee elo hätt dat esou laang gedauert. Elo giff alles enke de fond en comble nei diskutéiert ginn an esouguer de Site op Belval, an dat ass och mat den Hauptgrond fir de firwat mer déi Pressekonferenz hei maachen, de Site vu Belval wier och erëm a Fro gestallt. Dobäi huet sech schonn d'Fro vum Site gestallt bei der Diskussioun iwwer d'Nationalbibliothéik, déi mer virun engem Joer haten, wou ech iwwenzs hineen zu war, dee sech dobäi enthalen huet, well ech fonnt hunn, dass de Site eigentlech op Belval ganz gutt gëeegent gewiescht wier, wou eng Uni kënnt mat enger Unisbibliothéik, wou eng Nationalbibliothéik gutt gewiescht wier an och Nationalarchive gutt gewiescht wieren. Also ech wäert och op jidde Fall d'Madame Nagel elo an eng Kulturkommissioun invitéieren, dass se do Rechenschaft afleet iwwert hir Pläng, well Déi Pläng gi mer jo och bis elo just iwwert de Wee vun ëffentlechen Äusserunge gewuer. An der Kommissioun selwer ass nach bis elo näischt dovunner Rieds gewiescht an am Regierungsprogramm selwer steet och net vill doriwwer dran. Deen, deen elo vun eis hei besonnesch sech elo an den Thema ageschafft huet, dat ass de Fränk Jost, dee Member vum Koordinatiounsbüro ass vun déi Lénk an deen och ganz aktiv zu Esch an der Lokalpolitik ass an deen selbstverständlech och aus der Escher Vue, awer net nëmmen, och e kritische Bléck op dee Projet hei wäert werfen. Toun
ass un Iech. Merci Serge. Bon, Escher Vue, et ass eng national Fro trotzdeem, esou dass ech just, jo. Also dat ass awer elo keng lokalpatriotesch Vue, déi ech elo hei duerstellen, mee déi ganz Problematik vun den Archiven. E puer Wuert nach zum Historique. Ech weess, dat ass ëmmer schrecklech, wann een Historique gemécht gëtt, well souwisou keen dat verhält an esou. Wann awer een e gären hätt, wat ech hei opgeschriwwen hunn, da maachen ech nach eng Kopie fir dobäi, wann een dat brauch. E puer Saachen, déi awer vläicht wichteg sinn ze erwänen, Dat Gesetz vun 2002, dat eelst, wat elo hei dat betrëfft, dat war e Gesetz fir Réalisation des infrastructures publiques sur le site de Belval ouest. Dat huet alles e bëssen zesummegefaasst, wat soll do dohinner kommen. Et war net elo e spezifescht Gesetz iwwer d'Archiven. 2003, do war e Concours. Dat war wierklech eng grouss ugeluechte Saach. Et waren 73 Projete erakomm. Dat geet no der Reglementatioun vun der Europäescher Unioun. Dat ass also am Journal officiel vun der Europäescher Unioun publizéiert ginn. Dofir koumen der 73 aus allen Häre Länner an der sinn der 10 preselectionéiert ginn, iwwer déi de Jury beroden huet, well e Jury ka jo net iwwer 73 Projete beroden. An dann den Dépôt vum Projet de loi fir d'Nationalarchive spezifesch elo, deen ass nach vun der Madamm Hennicot gemaach ginn. Dat war 2004, just vrun de Wahlen. Ech mengen, mir sinn elo scho bei där drëtter Regierung, déi sech domat befaasst, wann net esouguer mat där véierter. Uganks 2005 Wann esou e Concours fäerdeg ass, dat heescht jo net, dass dat esou ganz genau esou gebaut gëtt, wéi dat do op deene Pläng ass an op deene Maquetten an esou virun. Da gëtt jo nach de Bauhär consultéiert, wat muss g'ännert ginn an esou virun. Et gëtt ni e Projet esou gebaut, wéi e geplangt war ursprünglech. An do war also eng länger Phas vun Zesummenaarbecht zwëschent dem Büro Bretz, wat iwwregens e Lëtzebuerger Büro ass, deen immens do gelueft ginn ass, an mat de Leit vun den Archiven, an déi hunn do Rektifikatioune gemaach, an wat nëmmen normal ass, fir datt dat Gebai och wierklech fonctionnel gëtt. Awer bemol Do ware schonn Publikatiounen fir d'Appel d'offres deelweis fäerdeg gestallt. Dat heescht, dat sinn déi Avis d'adjudication, soss huet et ëmmer Avis d'adjudication geheescht, esou déi wären deelweis scho fäerdeg. An do war op eemol Funkstille. A wann de Büro Bretz nogefrot huet bei de Ministeren, dat war den Här Wiseler fir d'Bâtiments publics an de Biltgen fir d'Kultur, dann hu se keng Äntwert kritt. An do war den de Projet einfach esou en suspens, och juristesch onkloer, wéi wéi et dann domadder wär. An den 2010 koum nach eng parlamentaresch Ufro vun der Madamm Brasseur, fir ze wëssen, wéi et elo stéing mat deem Projet. Si kënnt och elo nach eng Kéier, hir Parteikolleegin Madamm Nagel, nach eng Kéier eng eng parlamentaresch Ufro maachen, mee normalerweis maachen se dat net, wa se an der Majoritéit sinn. Bon, an duerno koum nach déi Geschicht mam Waasserabroch, wou de Serge driwwer geschwat huet, ech kann dat also iwwersprangen. An da kënnt e puer Deeg duerno, am August, d'Press, déi relatéiert déi Deklaratioun vun der Ministesch Nagel. An déi Deklaratioun, déi hunn ech och an zwou verschidde Presseorganen héieren a gelies, Dat war déi, déi Konstruktioun vun den neien Archive gëtt, ass net méi fir Belval, well do d'Plaz ze kleng ass an de Site net méi esou engem Projet d'envergure géif entspriechen. An dat neit Bâtiment, dat soll realiséiert ginn op engem Site dans les alentours de la capitale. An esou huet dann och d'Madame Modert, déi virdrun den Dossier hat, esou ass dat hei zu Lëtzebuerg, déi Ministere stellen ëmmer d'Fro un de Minister duerno, firwat se net viru maachen, an dobäi hu si fënnef Joer näischt net viru gemaach. An do hunn ech elo hei geschriwwen a mengen Notten, Mir waarden op d'Äntwert. An déi ass dann also haut komm. Do war d'Press méi séier wéi ech. An ech ginn et kloer aus där Äntwert, et steet elo net méi dran, dass dans les alentours de la capitale géif gebaut ginn, dat steet net méi dran. Se mécht en Historique. Dat, wat ech och elo gemaach hutt, wann een net richteg weess, wat ee soll soen, da mécht ee fir d'éischt emol en Historique. Ech weess awer, wat ech wëll soen. Ech wëll elo e puer prinzipiell Froen uschneiden. D'Nationalarchiven sinn d'Mémoire vun der Natioun. An et ass keng Spillerei, déi de Pensionnaire, wann en an d'Pensioun geet, erlaabt, fir de Stammbaum vu senger Famill opzestellen. Dat ass vläicht esou en Nieweprodukt, sympatheschen Nieweprodukt, mee dorëms geet et am Fong geholl net. D'Nationalarchive sinn e wichtege Pilier vun der Wëssensgesellschaft, wou jo iwwerall Hott an Har, déi prônéiert gëtt vun alle Kräften, D'Nationalarchive sinn déi wichtegst Quell vun der Recherche, op d'mannst am humanwëssenschaftleche Beräich, awer net nëmmen an deem Beräich. An do wäre mer dann och erëm beim Site Belval an der Cité des Sciences, déi amputéiert gëtt, wann d'Archiven iergendwou op enger grénger Wiss solle ronderëm d'Haaptstad ënnerbruecht gëtt oder soss anzwousch. Bon, et huet wuel och domat ze dinn, dass wann a villen öffentlechen Deklaratioune vu Recherche rieds geet, déi humanwëssenschaftlech Recherche net onbedéngt gemengt ass, mee vläicht eng Recherche, déi direkt der Industrie oder zoudréit. Weiderhin, d'Nationalarchiv ass och en Instrument fir d'Medien. Fir d'Meenungsbildung, et ass en demokratescht Instrument, well villes, wat do läit, widdersprécht och iwwerliwwerte Certitüden iwwer d'Geschicht vum Land, zum Beispill déi, fir nëmmen ee Beispill ze nennen, déi net esou unanime Resistenz vun alle Lëtzebuerger géint d'Nazien, do goufen der och. Déi waren net esou kloer Resistenzler. An dat ass e Kapitel vun der Geschicht, wat elo am Fong eréischt ugefaangen gëtt, richteg opzeschaffen, zënter ganz kuerzer Zäit. An et ass néideg, fir d'Mémoire och richteg ze stellen, well déi iwwerliwwert Mémoire ass jo net vun de père en fils, déi ass jo net ëmmer richteg, well do si jo och Rechtfertegunge mat dran. Dat brauch een einfach an dat muss zur Verfügung stoen. De fräien Zougang zu den Archiven ass och en noutwennegt Grondrecht, wat iwwregens nach laang net zefriddestellend geregelt ass. Do feelen och d'Gesetzer, déi dat kloer regelen an déi dat e bëssen ausdehnen, wéi ee kann Zougang kréien zu deenen Archiven. Ech muss awer och hannendru soen, d'Archiven, déi jo esou verspreet sinn, de Serge ass dorobber agaang, an onméiglech Konditiounen hunn, sinn awer performant, well se wahrscheinlech gutt Leit hunn, déi performant do sinn. Well heiansdo kann een awer Recherchë maachen doheem um Schreifdësch, wat an engem bestëmmte Jorgang an der Lëtzebuerger Press stung, wat 50, 60 Joer zeréckläit. An dat ass jo awer beachtlech. Dat heescht, si sinn och up-to-date esou. Mee Et ass och net esou, dass an Archiven, wann een eng Kéier eppes digitaliséiert huet, dass dann alles op d'Mécht flitt. D'Basis muss jo awer do sinn. Bon, d'Verschleefe vum Projet no der Ära Hennico Schëpches fënnt statt am Kader vun enger ëmmer méi liberaler Orientéierung vun der Politik hei zu Lëtzebuerg an och am Ausland, déi sech hiert d'Bedeitung vun esou enger Institutioun wéi den Nationalarchiven kaum nach interesséiert. Dat widdersprécht iwwregens och erëm eng Kéier Aussoen, déi awer och am liberale Langage dra sinn, Prozesser vu Bologna, vu Lissabon an esou weider steet net iwwer dran, Wëssensgesellschaft an d'Recherche, an déi alleguerten d'Wichtegkeet vun der Recherche ëmmer erëm ënnersträichen. Da muss een dann awer och am eegene Land eppes dofir maachen, datt déi Recherche ka fonctionnéieren. Da gëtt jo awer d'Verschleefe vum Projet och mat finanziellen Argumenter begrënnt. An ech wëll mech dann befaasse mat deene finanziellen a materiellen Argumenter. Wann e Projet verschleeft gëtt, risquéiert en ëmmer, Méi deier ze ginn. Ech wëll elo net u Extrembeispiller uféieren an Däitschland, vun deenen dauernd do geschwat gëtt. Schonns vrun ongeféier zéng Joer huet de Büro Bretz drop higewisen, datt de Meterkareepräis vu sengem Projet bei 300 Euro giff leien, wou awer am duerchschnëttleche Meterkareespräis vu staatleche Gebaier ëmmer 400. Euro gebraucht gi sinn. An déi béid Präisser sinn natierlech elo net méi aktuell, well an zéng Joer sinn déi Präisser natierlech net stabil bliwwen. An am Projet Bretz maachen déi Surfacen, déi reng funktionell fir de Stockage virgesi sinn, 80 Prozent vun der Surface aus. An schonn dat awer eng seriö Proportioun. Do kann een net soen, si hunn e Palais gebaut an hanne kann een och nach Archive leeën. 80 Prozent, do feelt jo awer nach d'Administratioun, d'Technik, déi Beräicher fir de Public an esou virun, déi nach nëmmen 20 Prozent ausmaachen. Dat schéngt mer also seriö ze sinn, ouni datt ech elo e grousse Spezialist si vun Architektur. De Projet Bretz, deen och an engem Dossier dran ass, Deen ass zwar impressionnant, en ass och ästhetesch schéin, fannen ech, mee et ass keen Prestige-Projet. An ech zitéieren dem Büro Bretz seng allgemeng Opfaassung vun der Architektur vun engem Site, vun deen si selwer hunn oder haten, an deen awer ganz vill ausseet, L'architecture moderne n'a pas besoin de rhétorique, elle existe telle qu'elle, Elle est mathématique, structurelle et rationnelle. Elle ne symbolise rien. Punkt. Also dat geet awer wierklech an d'Richtung vun der Fonctionnalitéit, déi verbonne gëtt natierlech mat enger Architektur, déi och gefält, déi och gutt ausgesäit. Bon, also ech mengen, datt een iwwer déi Sätz an der Regierung emol soll e bësse cogitéieren. Et kann een natierlech och esou Léisunge sichen. fir iergendwellech Këschten iergendwou hinzesëtzen an dat ass eppes, wat fir en ëffentlecht Gebai vun där Bedeitung net passt. Bon, wann elo nei ausgeschriwwen gëtt oder gëtt net nei ausgeschriwwen, normalerweis mussen déi europäesch Reegelen awer agehale ginn, well dat ass awer e Bau vun enger gewësser Bedeitung, dee muss europäesch ausgeschriwwen ginn, da gëtt nei geplangt, Da gëtt op en Neits en Terrain ugeschaf. D'Käschte vun der Éischtopprozedur, déi scho bezuelt gi sinn, déi bezuelt keen zréck. Déi si fort. An dann ass et gutt méiglech, dass dat neit Archiv méi deier gëtt wéi dat, wat mat System geplangt gi war. Och nach aus deem Grond, well op Belval den Terrain an ëffentlecher Hand ass, an dee war jo virgesinn. A jiddweree weess jo, wéi disproportionéiert zu Lëtzebuerg d'Käschte vum Foncier am Verhältnis zu de Baukäschte sinn. Dat Verhältnis ass jo net normal an eisem Land. Et ass wéi an enger grousser Capitale, zu Paräis oder zu London, esou. Mee do si mer jo awer net. Bon, et ass dann och nach net sécher, mee do léisst d'Ministesch eis jo am Donkelen, ob déi Kritäre vun der AVL-Kompatibilitéit garantéiert sinn. Um Belval ass d'Gare mat 15 Minutten-Takt an zwou Richtungen, an d'Stad an an déi aner Richtung, op zwou Minutten zu Fouss par rapport zum Ding. Zwou Minutten zu Fouss brauch een, fir an den Archiven ze sinn, wa se do gebaut ginn. Bon, et gëtt een also den Androck net lass, datt d'Absichte vun der Kulturministesch net nëmme vun engem Onverständnis vun der Bedeitung vun den Archive selwer zeien an och net nëmme vum Wonsch nom vermeintleche Spueren um Bau, mee och vläicht vun aneren Aspekter vun enger Politique politicienne a partidaire. An et erënnert ee sech vläicht, ech weess net, ob Dir do scho journalistesch aktiv waart, un d'Volte-face vun engem fréieren DP-Minister vun der Musel, dee Gesondheetsminister war an deen de Rehazenter zu Diddeleng gestoppt an deplacéiert hunn, wéi d'Bulldosere scho gelaf sinn op deem Terrain, deen zu Diddeleng virgesi war, wou e sollt hikommen. An de Changement vum Site vun Esch no der Banlieue vun der Stad, dat entsprécht och der Implantatioun vun der Ministesch hirer Partei. Ech wëll an zur Konklusioun kommen, an da sinn ech och fäerdeg. Et ass sécher, datt de Krittär vum favorabelen akademesch-wëssenschaftlechen Ëmfeld net garantéiert ass, Dans les environs de la capitale, och wann an de leschter Dénge elo d'Environs de la capitale net méi virkommen, mee et muss ee jo dovunner ausgoen, datt se sech eppes dobäi geduecht hunn, wéi se dat déi éischt Kéier gesot hunn. Et ass net sécher, datt mat engem neie Projet iergendeppes ka gespuert ginn. Et ass esouguer carrément a Fro ze stellen. Et ass net wouer, datt den Terrain vu Belval ze kleng ass. De Bau deemools war geplangt fir 30 plus, plus 30. Also dass mer an d'Bedürfnisser, wéi se elo misste sinn, fir alles dat zesummenzefaassen, wat do ëmmer steet, plus 30 Joer, dat war esou de Krittär, deen do ausgehandelt gi war mat de Staatsarchiven. Anscheinend kann een an der Politik och net méi laang plangen, wéi 30 Joer. Bon, dat sief elo dohigestallt. Bon, a meng wierklech Konklusioun ass déi, Et ass elo urgent, dass all betraffe Parteien sech endlech däitlech zu Wuert mellen. Ech mengen domadder d'Milieu'en vun der Recherche. Ech mengen d'Uni Lëtzebuerg an d'Cité des Sciences vu Belval, déi amputéiert ginn. Bon, si ginn net amputéiert, well d'wéieren der net do, mee déi dat ee wichtegt Element vun hirer ganzer Struktur ewechgeholl solle kréien. D'Kulturschaffend hei zu Lëtzebuerg, d'Escher Gemeng, och den Ordre des Architectes. Well et ass eng gelunge Praxis, datt een e Concours mécht, ganz opwändeg, mat enger ganz laanger Prozedur, an dat ass herno näischt ass, wéi wann näischt gewiescht wär. An déi Concourse kaschte jo och, dat ass jo net, dat ass jo net gratis. Ech hoffen och, datt d'Press reagéiert, an dat stelle jo fest, datt dat jo zimlech garantéiert ass, wann ech Iech gesinn hei, an awer och d'politesch Parteien, vun den alen an neie Regierunge fir eng Realisatioun vum Projet op Belval antrieden. Datt dee Projet da wahrscheinlech e bësse muss iwwerschafft ginn, no zéng Joer, läit vläicht op der Hand. Datt d'Escher Gemeng nach net reagéiert huet, dat wonnert eis ganz staark, mee et ka jo nach nogeholl ginn. D'Summer lach ass elo eriwwer an et stëmmt jo awer och, datt d'Deklaratioune vun der Ministesch bis haut oder gëschter a kengem Dokument, ausser an Dokumenter, Pressedokumenter ze fanne waren. Dann kann een och verstoen, datt dann gesot gëtt, mir hätte mol gären eppes um Papeier, mir hätte mol gären eppes, e bësse sécher, bis mer do reagéieren. Awer d'Escher Gemeng muss reagéieren, well soss ass déi Cité des sciences net dat, wat geplangt war an wat se sollt sinn. Bon, ech wär domadder fäerdeg. Ech hoffen, dass ech net ze vill laang war. Et war eigentlech guer net laang. Ech weisen just drop hin, dass dat meescht, wat ech gesot hunn, net alles, awer e bëssen iwwerreecht, dëmmt och mat engem Artikel, deen ech gemaach hat fir déi Lénk an d'Lëtzebuerger Land, Zu Gast, Zu Gast im Land. An ech mengen, dat fannt Der, dee fannt Der an Ärem Dossier do.